Исәнмесез, хәерле көн. Мин Казан дәүләт университеты доценты һәм Татар дәүләт гуманитар педагогика университетындагы мәгарифтә информацион технология кафедрасы мөдире Галимҗанов Әнис Фоат улы. Мин бүген сезгә информатика буенча лекция укыячакмын. Без анда кайбер төп алгоритмларны караячакбыз. Хәзер лекциянең үзенә күчик. Лекциянең темасы, төп алгоритмнар, рекуррент бәйләнешләр һәм аларны файдалану. Лекция кереше алдыннан башта без кайбер сорауларны ачыклап китик. Сорарга мөмкиннәр, нәрсә кирәк ул информатика һәм нәрсә кирәк ул информатиканы татарча уку дип. Беренчесе. Европа парламенты тарафыннан 2006 елның 18 декабрендә кабул ителгән Тормыш дәвамында уку-белем алу өчен кирәкле төп компетенцияләргә түбәндәгеләр керә. Беренчесе, туган телдә аралаша алу. Икенчесе, чит телләрдә аралаша алу. Өченчесе, математик культура һәм фән һәм технологияләрдәге төп компетенцияләр. Өченчесе, компьютер, санак культурасы. Дүртенчесе, уку, өйрәнү, күнекмәләрне үзләштерү. Бишенчесе, социаль һәм гражданлык компетенцияләре. Алтынчысы, яңалык, эшмәкәрлеккә әзерлек һәм, соңгысы, мәдәният өлкәсендә хәбәрдарлык һәм андагы мөмкинлекләрне реализацияләү. Күргәнегезчә, биредә беренче урында туган телдә аралаша алу. Һәм, соңгы урында да түгел, ә дүртенче урында компьютер санак культурасы тора икән. Шуңа күрә хәзерге вакытта информатиканы белү, ул тормыш таләбе. Икенче сорау, Ни өчен без информатиканы татарча укырга тиешбез? 2007 елның 13 сентябрендә Берләшкән Милләтләр Оешмасының Генераль Ассамблеясы Төп халыкларның хокуклары турында декларация кабул итте. Россия тарафыннан хупланмаган бу декларациядә түбәндәге маддә бар. Ундүртенче маддә. Беренче, төп халыклар туган телдә белем бирү тәэмин итүче уку йортларын һәм белем бирү системасын төзергә һәм алар белән идарә итәргә хокуклы. Бу аларның мәдәниятына, уку-укыту ысулларына ярашлы булырга тиеш. Икенче, төп халык вәкилләре, бигрәк тә балалар, барлык формада һәм барлык дәрәҗәдәге дәүләти белемне нинди дә булса дискриминациясез алырга хокуклы. Һәм өченче, дәүләт, төп халыклар белән бергә, төп халык кебек затларга, бигрәк тә балаларга, үзләренең общиныларыннан читтә яшәсәләр дә, үзләренең туган телендә белем алуны тәэмин итә. Димәк, информатиканы, математиканы, физиканы һәм барлык фәннәрне татарча уку, ул сезнең, безнең хокукыбыз. Һәм татар теленең төгәл фәннәрне, шулай ук шул исәптән математиканы, информатиканы укытуда иң уңай, иң ярак тел икәне инде исбатланган фәнни яктан. Шулай итеп, без лекциянең темасына күчик. Рекуррент эзлеклелекләр. Менә без бүген шушы эзлеклеләр ярдәмендә кайбер киң таралган мәсьәләләрнең чишелешләрен караячакбыз. Нәрсә ул? Рекуррент бәйләнешләр функция кыйммәтләрен кечерәк номерлы аргументлар өчен исәпләнгән кыйммәтләр ярдәмендә исәпләргә мөмкинлек бирә. Мәсәлән, әгәр дә нуленче, беренче, икенчеләр өчен инде алар исәпләнгән икән, без шулай ярдәмендә өченче, дүртенче, бишче һәм башкаларны исәпли алабыз. Ягъни зуррак номерлы кыйммәтләрне без кечерәк номерлы кыйммәтләр ярдәмендә исәпли алабыз дигән сүз. Рекуррент эзлеклек мисалы, ул Фибоначчи саннары эзлеклелеге. Биредә мин китердем кайбер китапларны, бу эзлеклелек сурәтләнгән, Кнут, Грехем һәм башкалар. Сез ул китаплардан болар турында күбрәк теоретик материал ала алырсыз. Ә без аны мисал сыйфатында карап китик. Фибоначчи эзлеклелеге саннары түбәндәгене түбәндәге бәйләнешләр ярдәмендә исәпләнә. F ноль ноль, F бер бер. Ә калган F n-нчылар ул F n минус бер плюс F n минус ике, n тигез ике, өч һәм башкалар дигән закончалык буенча исәпләнәләр. Ягъни, ул вакытта безнең F ике, ноль плюс бер, бер була. F өч, бер плюс бер, ике була. F дүрт, бер плюс ике, өч була һәм башкалар. Биредә F n, эзлеклелекнең n-нчы буыны. Рекуррент бәйләнеш урынына кайвакыт кайтма бәйләнеш яисә рекурсив бәйлелек терминнары да кулланыла. Мисал карап китик. Мисал, натураль n саны кертелә. Димәк, шушы n саны кертелгәннән соң Фибоначчи эзлеклелегенең n-нче буынын табарга. Без бу мәсьәлә чишелешен башта блок-схемада карарбыз һәм аны аннан соң хәзерге вакытта иң киң таралган программалау телләренең берсе Паскальдә аның программасын карап китәрбез. Димәк, менә бу блок-схема. Белгәнегезчә, башта Куела, программ башы менә шушындый символ ярдәмендә, аннан соң кертү саннарыны менә монда, аннан соң инде гамәлләр шушындый туры почмакларга алына һәм тармаклану төеннәре менә шулай ромб-ларда күрсәтелә һәм аннан соң инде программа үтә шулай. Димәк, димәк, n кертелә, башта безнең u ноль нольгә тигез, v бергә тигез, беренче номер һәм. Әгәр дә безнең чираттагы К номеры n-нан кечерәк икән, ул вакытта без чираттагы V, W, дигән буынны V плюс U буларак исәплибез. Исәплибез дә аны экранга яки кәгазьгә чыгарабыз да. Аннан соң менә игътибар итегез әле, монда без менә шул U-ны, карагыз әле, ул безнең иң беренче, шулаймы, V иттерәбез. V-ны W-й керәбез, ә без W-ны әле генә исәпләгән идек, шулаймы? Һәм номерны бер тапкыр бергә арттырып, кирегә менә шушы исәпләүне дәвам иттерүгә күчәбез. Бу, Фибоначчи саннарын экранга чыгару, k n-нан кечерәк булган вакытта дәвам итә һәм k n-га тигез булгач, ул туктала һәм менә монда программа ахырына китә. Әйтеп киткәнчә, монда биредә искәрмә. Без беренче рекуррент бәйләнешен түбәндәге рәвешкә китердек. U нольгә тигез, V бергә тигез һәм W, V плюс U га тигез. Ягъни, эзлеклелекнең чираттагы буынын тапканнан соң, мәгълүмат алмашу башкарыла. U V га тигез, V W га тигез. Ягъни. Элекке нәтиҗәләр истә калдырып барылмый, чөнки чираттагы санны табу өчен ике алдагы буынны безгә белү җитә, без шул ике алдагы буынны гына истә калдырып барабыз, һәм бу машинаның хәтерен кирәкмәгән мәгълүмат белән тутырмау өчен кирәк. Бу стандарт алым шулай ук элекке исәпләү нәтиҗәләренең барысын да хәтердә тотарга кирәк булмаганда кулланыла. Программа.

Без чыгарабыз N тигез була дигән чакыруны, ягъни экранга N тигез була чыгачак. Аннан соң N ны кертәбез дә программа эшли башлый. U нольгә тигез, V бергә тигез, K бергә тигез һәм K N-нан кечерәк булганда цикл дәвам итә. Менә циклның җисеме, биген белән N арасында. Башта без Чираттагы буын W-ны исәпләп табабыз, аннан соң аны экранга чыгарабыз. Менә монда F һәм K2 дигән, менә бу K-нчы номер. K-нчы номер өчен без ике позиция бүлеп бирдек. Аннан соң инде без бу FK-ны чыгарабыз экранга, W аның кыйммәте, ул әлегә исәпләнгән иде. Шуннан соң без үзләштерүләр ярдәмендә. яңа табылган кыйммәтләрне куябыз дубль вны вга, у урынына вны куябыз, ягъни без икегә шуыштырып барабыз. Адым номеры бергә арта һәм цикл дәвам итә, цикл дәвам итә. Реглен дигән монда бар оператор нәрсә кирәк ул? Дельфа мохите, әгәр дә җавапны чыгарса консоль режимында, ул тәрәзне ябып куя һәм без җавапны күрә алмыйбыз. Шуңа күрә рядлыйм дигән оператор без нинди булса да төймәгә басканчы ул экранны, җавапны тотып торырга ярдәм итә. Менә шуңа кирәк ул безгә. Хәзер исә менә шу рекуррент эзлекллекләр ярдәмендә без кайбер төп алгоритмнарны карауга күчәбез. Димәк, иң киң таралган, Мәсьәләләрнең берсе, ул бирелгән эзлекллекнең суммасын табу. Иң киң таралган мәсьәләләрнең берсе, ул да булса, бирелгән эзлекллек элементларының суммасын табу. Ягъни, мәсәлән, ниндидер AK, ягъни A1, A2, A3, AM саннары бирелгән булсын. Һәм безгә аларның суммасына кирәк. SM, тигез белән менә бу сумма билгесе, бу аңлата A1 плюс A2 плюс A3 плюс AM дигәнне. Димәк, менә шул сумманы безгә исәпләргә кирәк. Без сумманы түбәндәге рекуррент бәйлелек рәвешендә яза алабыз. S0 нольгә тигез, SM тигез була SM минус 1 плюс AM. Ягъни, М-нче буын М-беренче буынга чираттагы М, а М М-нче буынны өстәп табыла икән. Менә бу безнең була инде рекуррент бәйләнеш буыны. Безнең суммада барлыгы Н элемент, Н элемент. Моннан без түбәндәге алгоритмны табабыз. Башта без A1, A2, AN элементларын кертәбез. Аннан соң S башта нульгә тигез, K бергә тигез, ягъни безнең беренче элемент кертелә. Ка, эннан кечерәк яки тигез булганда дәвам итәбез, эска кушабыз. Чираттагы а, ка элементын. Санагычны бергә арттырабыз һәм ка, эннан кечерәк яки тигез булганда без бу процессны дәвам итәбез. Соңыннан эсны без экранга чыгарабыз. Биредә нәрсә әйтеп була? Без биредә менә шушы S күзәнәген туплагыч дип карый алабыз һәм без аңа өстәп барабыз менә шушы A, K элементларын. Башта A1 не ул бушые, аннан соң A1 булды, аңар A2 не өстибез, аннары A3 не, A4 не, A5 не, AN не. Математик яктан караганда, менә бу оператор, менә бу шакмак, ул мәгънәсез. Ничек инде S тигез була алсын S-ка A, K-ны кушканга тигез түгел ул. Менә бу информатика ягыннан, ягъни санак фәннәр ягыннан шуны аңлата. Без элек S булган күзәнәккә A, K-ны өстәдек һәм S-ның кыйммәте менә шушы яңа Кыйммәткә тигез булды. Моның программасын карыйк. Мисал, ниндидер n саны кертелә. Менә мондый сумманы исәпләргә. Карагыз әле менә монда k бердән башлап n га хәтле без табабыз 1 бүлгән k квадрат. дигән буыннарның суммасын, ягъни бер плюс бер бүленгән ике квадрат, дүрт, бер плюс бер бүленгән өч квадрат, плюс бер бүленгән дүрт квадрат һәм плюс бер бүленгән n квадрат. Менә шушы мисалны эшлибез, аның блок схемасы Инде сезгә таныш диярлек. Биредә бары тик яңа буын гына исәпләнә менә ул. F тигез була бер бүленгән K тапкыр K, Паскаль телендә квадратлар юк, K тапкыр K дип языла. S үзенең кыйммәтен F ка арттыра, санагач бергә арта һәм без бу гамәлне K n нан кечерәк яки тигез булганчы дәвам итәбез. Моның Паскаль программасын карыйк. Гадәттәгечә башта чакыру чыгарыла, n дигез була, n-ны кертәбез. S башта 0 га тигез, k 1 га тигез һәм k кечерәк n булганчы менә while циклы ул. Бу all шартлы цикл дип атала. Менә моның шарты менә шушында алдында тора. Без үтибез цикл җисемен. Циклның җисеме бигем белән м-д арасында, F, тигез була бер бүлгән k квадрат, S, тигез була S плюс F, k бергә арта һәм цикл дәвам итә. Игътибар итегез. Менә мин әйтеп киттем инде. Паскальдә үзләштерү операторы менә монда ике нокта һәм тигез дип языла. Бу инде тигезлек операторы түгел, менә бу элек S булган күзәнәккә без менә шы S-ның иске кыйммәте плюс F-ны язабыз дигән сүз. Соңыннан S чыгарыла экранга, цикл үткәннән соң экранны тотып тору өчен readline-ны язабыз һәм программа тәмам. Биредә бер искәрмәне карап китәргә кирәк. Менә без яздык F үзләштерә бер бүленгән K квадрат дигән әйберне. Чөнки арифметик аңлатмаларда бөтен константлар белән эшләгәндә игътибарлы булу сорала. Мәсәлән, бер бүленгән биш тибындагы аңлатмаларны бер бөтен уннан ноль бүленгән биш бөтен уннан ноль рәвешенә китерү лазым. Бу вакытта гамәлләрнең реаль саннар белән башкарылуы анык күрсәтелә. Мәсәлән, ци, си яки фортран телендә менә мондый аңлатма, икедән плюс икедән бер, ны булачак. Чөнки мзна бөтен, мзла бөтен, ә ул инде бөтен дигән сүз. Паскальдә бу хәл, билгеле, юк, ләкин Күнегергә ярамый, шуңа күрә менә шушындый рәвешкә әверелдерү, ул инде программалау культурасын күрсәтә торган әйбер. Шуңа күрә шулай язу әйбәтрәк. Бу програмның тагын бер вариантын, адымлы циклны карап китик. Әйткәнемчә, инде без үткәндә караган идек ал шартлы циклны. Менә ул мондый булачак. Биредә үткәннән аермалы буларак менә мондый цикл кулланылды, хор, К тигез бердән Н-га хәтле, F тигез бер бүленгән К квадрат, К тапкыр К, S тигез S плюс F, N D. Менә күрдеңме? Биредә К бердән башлап N-га хәтле икәне ачык күрсәтелгән инде. Мондый цикллар бу очракта, әгәр дә без ничә буынның суммасын табарга кирәк, н белсәк, Ничә элемент белән ниндидер гамәл башкарырга тиешлеген белсәк, менә шушындый адымлы циклларны, санагачлы циклларны куллану, билгеле, җайлырак. Тагын бер мисал карап китик. N саны кертелә, менә шушындый сумманы табарга. Күргәнегезчә, биредә сумма элементы, ягъни Кушылучы, катлаулырак, минус бернең каан чыдыра есе бүленгән, ике ка плюс бер тапкыр ка. Карап китик аны ничек эшләгәнне. Блок схема, билгеле, нәкъ шушындый рәвештә була. Биредә бер генә нәрсәгә игътибар итү сорала. Менә карагыз әле. Биредә без минус бернең каан чыдыра есе менә монда күрсәтелгәнчә, менә, менә моны. Дәрәҗә рәвешендә күрсәтмәдек. Менә әгәр дә менә шушы сумма элементы берсе тискәре икән, аннан чираттагысы уңай була. Уңайдан, уңайның күршесе тискәре була. Ягъни, алдагы элемент арттагысын минус бергә тапкырлап табыла. Шуңа күрә без биредә менә моны инде күздә тоттык. Мәсәлән, f тигез минус f. ягъни элек булган тамганы, менә ул безнең тамга ролен аңлата, F, башта бер ю, икенче минус бер булды, аннан соң минус бер ю плюс бергә әйләнде, менә тамганы без киресенә үзгәртәбез. Моннан соң инде барысы да стандарт, S тигез S плюс F бүленгән 2K плюс 1 тапкырлаган K. Сарыагач бик арытыла һәм бу циклны дәвам итәбез дигән сүз. Менә бердәнбер үзенчәлек, менә безнең тамга ролен үтәүче F-ның тамгасын һәрвакыт кирегә алыштырып тору. Бу алым да, программалауда киң кулланыла. Тагын бер катлаулы буларак мисалны карыйк. N саны кертелә. Менә шундый катлаулы гына сумманы исәпләргә мәсьәләсе куела.

Бу сумманы исәпләгәндә без рекуррент бәйләнешләрне ике тапкырда кулланырбыз. Сумманың гомуми буын FK тигез була AK бүленгән BK рәвешендә языйк. Биредә AK, K факториал, ә BK ул безнең инде ваклагыч. AK, ваклаучы, AK, санаучы була, шулаймы? Түбәндәге рекуррент бәйлекләр үтәлә, a бер бергә тигез, ә a k тигез була, a k минус бер тапкыр k, чөнки өч факториал тигез була ике факториал тапкыр өч билгеләмә буенча, дүрт факториал тигез була өч факториал тапкыр дүрт һәм башкалар. Ә инде БКны табу тагын да җайлырак. Башта ул икедән бер, ә БК була, БК минус беренче плюс бер бүленгән К плюс беренче. Димәк, биредә һәр элемент тапканда да безгә рекуррент бәйләнешләр ярдәмгә килә икән. Моның блок схемасы инде безгә таныш схема. Менә монда без Табабыз. Башта А-ны рекуррент бәйләнеш буенча, димәк, ул безнең яңа А иске А-ны менә шушы К-га тапкырланган диз, монда факториал табыла. Ә Б инде иске Б-га бер бүленгән К плюс бергә тигез. Аннан соң Ф, ягъни яңа буын табыла, сумма табыла, шул ук рекуррент бәйләнешчә, санагач арттырыла һәм. Ка энга тигез ка эннан артык булгач, безнең бу эс экранга чыгарыла. Моның Паскаль телендәге программасы менә мондый булачак. Шул ук блок схеманың Паскаль телендә язылышы, биредә без A, B, F, S ларны икешәрле төгәлек дип игълан иттек, чөнки әгәр дә без аларны гади реаль саннар дип игълан итсәк тә, Программа үзенчәлекләре буенча Паскаль аларны бары икешәрле төгәллек белән исәпләр иде. Димәк, башта без n-ны кертәбез, сорыйбыз n тигезла дип башта n-ны кертәбез, аннан соң s нольгә тигез, b a бергә тигез факториал кыйммәте, b нольгә тигез сумма кыйммәте. Менә игътибар, Тапкыр чыгышның баштагы кыйммәте һәрвакытта бер була. Без бер тапкыр, аннан соң дип санап калабыз. Ә сумманың ноль була. Аннан соң бер дә кулланабыз. Без санагыч циклны А тигез А тапкыр К, Б тигез була Б плюс 1 бүленгән К плюс 1, F туза А бүленгән Б, А бүленгән Б һәм S шулай исәпләнә. Менә Тагын бер тапкыр әйтеп китәм, биредә без рекуррент бәйлекләрне А-ны тапканда да, Б-ны тапканда да кулландык һәм шулай ук С-ны тапканда да шушы ук рекуррент бәйләнешләр кулланыла. Игътибар, А үзләштерә, иске А үзләштерә, я, яңа үзләштерә, иске А, тапкырланган к. Яңа b үзләштерә иске b плюс 1 бүленгән k плюс 1 һәм s яңа s иске s плюс f. Цикл k тигез n булгач бетә һәм без sn кыйммәтен экранга чыгарабыз. Битлен, димәк, экранны без җавапны карап язып алганчы тотып торырга ярдәм итә, инде әйтеп киткәнемчә.

Бирелгән чиксез сумманы ниндидер бирелгән эпсилон төгәллеге белән исәпләргә. Менә нәрсә дигән сүз бу. Безнең, димәк, сумма бирелә. Ул сумманың, әгәр дә чиксез сумма икән, әгәр дә аның буыннары n, ягъни номер артканда нольгә омтылмыйлар икән, Ул сумма тарала дип атала, ягъни ул сумма юк. Әгәр дә менә шушы буыннары абсолют кыйммәте ягыннан нольгә омтыла икән, ул чиксез сумманың кыйммәте бар. Менә без шушыны исәпкә алып. Чиксез суммалар исәпләүне программаларыбыз, ягъни әгәр дә чиратта кушылучы модуле буенча эпсилоннан кечерәк икән, без инде менә шушы буынга кадәр кушылган буыннарның суммасын шушы сумма кыйммәте дип кабул итә алабыз. Һәм менә шушы эпсилоннан кечерәк булган буынны да, аннан соңгы килгән буыннарын да инде карамыйбыз. Менә шушы төгәллек ирешелде дип исәплибез. Карап китик. Мисал, исәпләргә менә k бердән башлап чиксезлеккә хәтле, менә бу чиксезлек дип атала, бер бүленгән k тапкыр k плюс бер.

Күргәнегезчә, ка кыйммәте арткан саен менә шушы гомуми буын һаман кечкенәя бара һәм ул нульгә омтыла. Шуңа күрә без бу сумманың кыйммәте бар дип карыйбыз. Билгеле, менә боларның нольгә омтылуы гына сумманың булу өчен әле җитәрлек шарт түгел. Аның үзенең критерийлары бар, ул мәктәп программасына керми. Бу, менә бу бирелгән сумманың кыйммәте бар, аны исәпләп була. Шуңа күрә без әле генә китерелгән үзлекне, ягъни менә шул ташланучы буыннарның эпсилоннан кечерәк булганын без хәзер кулланырбыз. Моның Блок схемасы болай языла. Димәк, башта без кертәбез безнең монда төгәллекне, эпсилонны, менә монда эпсилон кертелә, эпсилон Ягъни шул эпсилон төгәллек белән без исәплибез дигән сүз. S нольгә тигез, F башта икедән бергә тигез. Ник икедән бер ул? Чөнки без менә монда K тигез бергә булган сумманың кыйммәтен инде куйдык икедән бер дип. Так, K бу башта ук, димәк, беренче буын, беренче сумма. Без шуңа күрә икенче буыннан башлыйбыз. Димәк, S Тигез була S плюс E. Менә безнең E, F икедән бергә өстәлде. Чөнки E башта S нулгә тигез ди. Менә S беренчебезнең икедән бер була. Яңа буын исәпләнә, арттырыла безнең K һәм карала F кечерәк эпсилон. Менә бу шакмак урынына эпсилон тора. Әгәр дә безнең F эпсилоннан кечерәк икән, димәк, төгәллек җителде һәм S-ны исәплибез. бастырабыз, экранга чыгарабыз. Әгәр дә инде f эпсилоннан кечерәк түгел икән, без яңа башта менә шуны f-ны исәпләп, э, s-ны исәпләп, f-ны исәпләп, үзебезнең исәпләүләрне дәвам иттерәбез. Күргәнегезчә, биредә шарт циклның менә шушы элмәкнең ахырында тора, артында тора. Шуңа күрә мондый цикл Орт шартлы цикл дип атала, ягъни башта җисем үтәлә, аннан соң инде шарт тикшерелә, ул шарт үтәлсә, безнең циклдан чыгыла. Паскаль телендәге программа шушы блок схеманың реализациясе. Без башта эпсилонны кертәбез төгәллекне, аннан соң инде Башлангыч кыйммәтләр бирәбез, S ноль гә тигез, F ноль бөтен уннан биш кә тигез, K ике гә тигез. Һәм repeat until, менә карагыз, менә бу цикл, or шартлы цикл, менә or шарты менә шунда. S тигез S плюс F, F тигез бер бүленгән K плюс тапкырланган K плюс бер, K арттырыла һәм тикшерелә шарт. F эпсилоннан кечерәк икән, без чыгабыз һәм дәвам итәбез. Алай түгел икән, менә шул циклның җисеме дәвам иттерелә дигән сүз. Ol шартлы цикллардан аермалы буларак, арт шартлы цикллар бер тапкыр булса да үтәләр, чөнки ал шартлы циклларда, әгәр дә кергәндә шарт үтәлми икән, без, билгеле, цикл җисемен, циклның эчен бер тапкыр да үти алмыйбыз. Ә биредә без аны үтәргә мәҗбүр, чөнки монда шарт юк, шарт иң ахырда гына. Рекуррент бәйләнешләр тагын бер мәсьәлә чишкәндә, ягъни максималь һәм минималь кыйммәтле кыйммәтләрне исәпләгәндә дә кулланыла. Мәсьәләнең куелышы болай. А1, А2, АN реаль саннары кертелә. Бу эзлеклелекнең максималь кыйммәтен табарга. Димәк, чишү. Безгә менә шушы ку кыйммәтен исәпләргә кирәк. Ку тигез була, максимум АК. Менә ул болай дип языла. Мондый тамгалар кертик. КУМ тигез максимум АК. Менә монда М. Ягъни, мәсәлән, безнең КУМ ул беренче М санның максимумы. Ул вакытта түбәндәге рекуррент бәйлелекләр үтәлә. Безнең Q бер ул A бер. Билгеле инде, бер санның максимумы ул сан үзе. Ә QM ул, алдагы M минус бер сан һәм чираттагы M нчы санның максимумы. Менә карагыз, димәк, QII тигез була, Q бер өтер QII. Ягъни, мәсәлән, A бер A икенең максимумы, ул QII була. Ә инде ку ике а өчнең максимум була, ул ку өч һәм башкалар. Менә шушы рекуррент бәйлекне кулланып, без менә шушындый блок-схема таба алабыз. Кертелә менә шушы эзлеклелек, башта максимум, беренче, санга тигез. Билгеле инде, без эзлекле рәвештә карап барабыз. Менә кайсы зуррак? А беренче зуррак. А беренче, А беренче зуррак бит инде, зуррак. А бер үзе зуррак була, А бер үзе максимум шуңа күрә. Һәм икенче санны карыйбыз. Менә М ике атеизмында һәм М кечерәк яки тигез Н булганда без дәвам итәбез. А М безнең менә монда дөрес түгел. Бу монда зуррак куела. А М зурракка куылдымы? Ул вакытта ку А Мга тигез. Ягъни, менә моны ничек әйтергә була? Менә бу хатаны төзәтерсез. А М зуррак ку монда тора. Моны ничек әйтергә була? Әгәр дә чираттагы каралучы сан агымдагы максимумнан зуррак икән, ул вакытта максимумның кыйммәте чираттагы аем саны алыштырыла. Әгәр дә алай түгел икән, ягъни каралучы сан менә шушы ку агымдагы максимумнан кечерәк икән, ул вакытта, ул вакытта безнең максимум үзенең кыйммәтен саклый. Аннан соң без күчәбез чираттагы элементка һәм шулай иттереп без барлык саннарны караганчы, барлык саннарны караганчы, Без менә шушы эзлеклекне карауны дәвам итәбез. Икенче вариант, максималь кыйммәт һәм ул кыйммәткә ия булган беренче элемент индекс табу. Ягъни без ул кыйммәтне генә түгел, менә ул кыйммәткә кайсы элемент беренче булып ия икәнен дә табарга тиешбез. Ничәнче элемент? Билгеле, ул вакытта безгә ул номерны истә калдырырга туры киләчәк. Тагын шул ук хата, аем зуррак ку монда. Аем зуррак ку булса, без ку тигез аем язабыз, К тигез М. Менә монда күренгәнчә, ниндидер бер К дигән безнең бар. Саклый торган күзәнәк, К күзәнәге. Без менә ул К күзәнәгендә саклыйбыз менә шушы максималь кыйммәткә булган элементның номерын. Менә монда ни өчен бар иде беренче элемент дигән сүз? Чөнки менә монда әгәр дә Безнең менә шушы чираттагы элемент шулай ук максималь икән, куны аем белән алыштыру булмый. Монда чөнки зуррак кына тора. Әгәр дә зуррак ике тигез торса, ул вакытта безгә соңгы максималь элемент кыйммәте булыр иде. Монда чыгарыла менә шушы максималь кыйммәт һәм К номеры. К номеры. Паскаль телендәге максималь элементны табучы программаны караганчы безгә массивлар темасын искә төшереп китү урынлы булыр. Массив ның нәрсә икәнен бәлки беләсездер, ул бер типлы элементлар таблицасы. Мәсәлән, аны болай дип игълан итәргә була, var a array 1 n of double. Квадрат җәяүләнешендәге Без кү-рсәтәбез индекс диапазонын, АОФ сүзеннән соң күрсәтәбез без бу массив элементларның тибын. Массив элементларын консольдән кертү циклда башкарыла. Мәсәлән, әгәр дә безгә N данә элемент кертергә кирәк икән, без башта, мәсәлән, язабыз, экранга чыгарабыз, write a-m, Ике. Менә моны карыйк әле. Күбрәк мәсьәлә монда чыга. Башта нәрсә? Башта А чыга, аннары квадрат җәя чыга, аннары чыга М кыйммәте 2 урын белән, аннары чыга квадрат җәя, аннары тигез була чыга. Һәм, димәк, ул вакытта экранга А, мәсәлән, 1 тигез чыгачак. Һәм без аның А1-ның кыйммәтен кертәбез дә Enter-га басабыз. Ул вакытта, мәсәлән, А1-ның кыйммәте үзләштереләчәк. Менә бу шушлай язу ул безгә Элементларны кертүне уңайлата. Уңайлата. Менә write экранга чыга торган димәк мәгълүмат, ә readline ул am димәк без am-ны кертеп enter-га басабыз дигән аңлата. Программасы аның түбәндәгечә. Башта без массив элементларын кертәбез менә монда. Соңыннан максималь элементны эзлибез. Ку башта безнең, димәк, максималь башта беренче элемент. Соңыннан, икедән башлап n-га хәтле без чагыштырабыз. Әгәр дә безнең каралучы максимум чираттагы элементтан кечерәк икән, без ул максималь элементны агымдагы, менә шушы агымда каралучы элементка алыштырабыз. Шулай ук без истә калдырабыз менә шушы максималь элементның номерын да. Монда максимум яза кирәк, мин түгел. Эзлеклек элементларының тапкыр чыгышын исәпләү. Мәсьәлә. Реаль саннар эзлекле кертелә, исәпләргә менә мондый тапкыр чыгышны. Менә бу П хәрефе, К тигез бер П Н А К аңлата А бер тапкыр, А ике тапкыр, А өч тапкыр, А Н дигәнне. Моны шулай ук рекуррент бәйләнешләр кулланып чишик. PM дип без беренче Эмма элементның тапкыр чыгышын билгелик. Ул вакытта түбәндәге рекуррент бәйләнешләр үтәлә, P0 бергә тигез, PM, PM минус бер тапкыр AM, ягъни m-нчы тапкыр чыгыш m минус беренче тапкыр чыгышны m-нчы тапкырлашучыга тапкырлап табыла икән. М бердән иң хәтле. Менә бу рекуррент бәйләнешне без хәзер шулай ук блок схема рәвешендә карап китәрбез. Нәкъ шулай ук башта кертелә безнең n элемент, соңыннан m n-нан кечерәк булганда, менә шушы тапкыр чыгыш күзәнәгендәге кыйммәтне am тапкыр арттыру бара. m m плюс 1-гә Алыштырыла чират һәр адымда һәм бу М N-нан кечерәк булганда дәвам иттерелә ал шартлы цикл. Моның Паскаль телендә язылышын без языйк адымлы цикл белән, ягъни М бердән N-га хәтле бара, башта без кертәбез A M кыйммәтләрен, аннары тапкыр чыгышны исәплибез. Тапкыр чыгышны исәплибез. for n тигез бер to n, p тигез p тапкыр im. Ягъни p-ның яңа кыйммәте аның иске кыйммәтен im-га тапкырланганга тигез. Соңыннан тапкыр чыгышының кыйммәте экранга чыгарыла. Тагын бер мәсьәләне карап китик юл уңаеннан. Эзлеклелек бирелгән, ул эзлеклелекнең ничә элементы бирелгән P шартын канәгатьләндерүне табарга. Мисал рәвешендә, менә ү П шартын уңайлылык шарты дип куеп, менә шушы реаль саннарның ничәсе уңай икәнен табыйк. Блок схема. Бер санагыч кертәбез, D. Ул башта 0, ягъни уңай саннар саны безнең 0 гә тигез. Барлык элементларны карап чыгабыз. Шушы карап чыкканда каралучы элемент нольдән зуррак икән, без санагычлар санын бергә арттырабыз. Цикл дәвам итә. Иң соңыннан менә шул шартны канәгатьләндерүче, ягъни уңай саннар саны, ул экранга чыга. Паскаль программасы бик гади. Башта элементларны кертәбез. Башта уңай саннар саны 0, карый башлаганчы карый башлыйбыз. Әгәр дә АМ 0-дән зуррак икән, без уңай саннар санын бергә арттырабыз. Менә бу циклның җисеме. Монда бигенд эндларны куймадык, чөнки бер генә операторында if кына тора. Ә соңыннан без уңай саннар санын чыгарабыз экранга. Икенче вариант. Икенче вариантта без менә шушы P шартын аерым бер логик үзгәрешле сыйфатында керттек, п болиан. Менә бу буль үзгәрешлеләре бары тик ике кыйммәт, true, дөрес, һәм false, ялган, кыйммәтләрен генә ала ала. Менә карагыз да биредә P тигез була AM зуррак 0. Бик кызык күренә, шулаймы? AM зуррак 0 кыйммәтен үзләштерә P. Билгеле, әгәр дә AM зуррак 0 булса, безнең P була true. Дөрес. Әгәр дә AM зуррак 0 түгел икән, безнең P була false, ялган. Менә әгәр дә инде П безнең тору икән, ул вакытта безнең санагыч арта бергә. Менә D тигез D плюс 1. Менә биредә бик кызык бер нәрсә әйтеп була. Карагыз әле. Менә сезгә шуны сорап бирә ди. 2 тапкыр 2 ничәгә тигез була? 2 тапкыр 2 тигез 4 ничәгә тигез була? Менә шуны сорау. 2 тапкыр 2 тигез була 4 ничәгә тигез була? Сез әйтерсез инде. Ничек инде ул? Ничәгә тигез булсын? Ә моңа җавап биреп була, ике тапкыр ике тигез дүрт, ул аңлатма. Биредә тигезлек шарты тикшерелә. Ике тапкыр ике, дүрткә тигез. Димәк, безнең бу аңлатманың кыйммәте дөрес, ягъни тру. Ягъни, Паскаль ягыннан караганда, бу аңлатма гына тру һәм аның кыйммәте бар дигән сүз. Менә биредә шул ук P үзләштерә, Am зуррак ноль кыйммәтен. Әгәр дә П безнең дөрес икән, ул вакытта Д безнең алыштырыла, үзгәртелә Д плюс бергә, ягъни аның кыйммәте бергә арттырыла. Нәкъ тегендәге шикелле үк, уңай саннар саны бергә арттырыла. Соңыннан инде аларның саны чыгарыла экранга. Менә монда цикл эчендә бара бу. Чагыштыру һәм Д кыйммәтен, Д санын туплау. Өченче вариантта безнең менә шушы шартлы тикшерү функция рәвешендә язылган. Менә биредә P x double boolean, ягъни бүл кыйммәте, әгәр дә x зуррак ноль булса, безнең P true, әгәр дә x нольдән зуррак түгел икән, ул вакытта безнең false. Менә бу кыйммәт, функция кыйммәте исәпләнә, әгәр дә ул функция кыйммәте безнең true икән, ул вакытта d безнең шулай ук бергә арттырыла. Боларның барысын да сез соңыннан үзегезнең программаларыгызда куллана алырсыз дип уйлыйм. Рекуррент бәйләнешләрнең кулланыш өлкәсе тагын берсе, ул да булса күп буын кыйммәтне исәпләү. Күп буын, n-нчы дәрәҗә күп буын, ул менә шулай языла, AN, x-ның n-нчы дәрәҗәсе, плюс AN минус 1, x-ның n минус беренче дәрәҗәсе, һәм плюс, плюс, һәм плюс A0. Биредә AN коэффициентлар, x биредә бәйсез үзгәрешле. Менә шушы күп буынның кыйммәтен бирелгән x өчен исәпләргә. Горнер схемасы шулай ук без кнутның икенче томын да таба алабыз. Ул күп буынны түбәндәгечә язып була. Ул x тигез була. Менә карагыз әле бирдә, без a0-не тышта калдырып, калганнардан x-ны җәя тышына чыгардык. Менә шушы җәя эчендә шулай ук x җәя тышына чыгардык. Эчтәге җәя эчендә x-ны җәя тышына чыгардык. Һәм ул вакытта безнең UN дигән кыйммәт, менә ничек була, UN AN га тигез, UN минус бер, менә AN X плюс AN минус бергә тигез, һәм AUK ул менә шушы K J плюс AK га тигез булачак. Менә шушылай иттереп, без рекуррент бәйләнеш язабыз. UN IN-га тигез, UK тигез була, UK минус бер тапкыр X плюс AK. Биредә X-ның кыйммәте шулай ук булачак инде. K үзгәрә, N минус бердән башлап нольгә хәтле. Күрәсезме, K монда кими бара. Һәм менә шушы Әле генә табылган рекуррент бәйләнешне без менә түбәндәге блок-схема белән күрсәтә алабыз. Кертелә коэффициентлар, кертелә x-ның кыйммәте. Һәм без Бит инде без артка карап шулай К башта М белән җөргәдек, шуннан К безнең кечкенәя бара. Шуңа күрә К нольдән зуррак яки тигез булганда без башкарабыз. Уны табабыз теге элекке У тапкыр X плюс АКга һәм моны дәвам итәбез К нольдән зуррак яки тигез булганда. Бел фидакасы кушымтасы. Без менә шушындый бирелгән күп буын кыйммәтен x тигез 4 өчен исәпләү мәсьәләсен карыйк. Биредә аңламаган бер сез бәлки бер нәрсә бардыр, ул да булса массивны инициаллаштыру, массивка башлангыч кыйммәтләр бирү. менә монда. Массивка башлар кыйммәтләр менә шушындый оператор ярдәмендә бирелә. Күрәсезме, менә монда уналты, минус ун, алты, минус өч, бер. Менә алар, менә. Менә алар шулай бирелде. А ноль, минус уналтыга тигез, А бер, минус унга тигез, А ике, алты, А өч, минус өч, А дүрт, бер. Н безнең монда дүрт, шулаймы? Так, без шушы аңлатманың кыйммәтен дүрт өчен исәплибез. Башта ул безнең АНга тигезмәше формула буенча. Соңыннан без кулланабыз менә шушы циклны, for циклын. Ләкин бу цикл элекке шикелле уңай. Үсешле цикл түгел, ул n минус бердән нольгә кадәр бара, адымы моның тискәре, башта n минус бер була k, аннары n минус ике, аннары n минус өч, шулай нольгә кадәр төшеп бара, без уны исәплибез менә шы рекуррент бәйләнеш ярдәмендә. Соңыннан u кыйммәтен чыгарабыз, цикл монда безнең бетәү, аның бер генә җисеме, бер генә оператор, һәм соңыннан u кыйммәтен без чыгарабыз, Экранга редлен куела инде, гадәттәгечә. Экранны тотып тору өчен. Сау булыгыз, уңышлар сезгә!